Mizo car bazar ah angei aw. Iutai computer an brand new big wagoner a dawng hem mai dawn le hei. Lo hru fai uluk nasa mai a. A petu tan chuan ava lungawi thlak dawn i aw a leitu lah lawm a dawngtu lah lawm aww micro fiber towel pawn a daih tawh lo tawh kawr a hru pawi.
Hello hello, Thatei ka ni a, ka channel ah ka lo lawm leh vek a che u. Hei tun tum video ah chuan youth icon atanga kan hmel hriat, icon intihsiakna ah pawh lawmman pahnih na hauh pha ngat, Peter la nunpui a ngei mai kha, amah duhsak leh hmangaihtu ten changrual in duhsakna thil pek hlut tak an hlan leh ta rup mai le. Big Wagoner brand new a dawng hem mai dawn a, a hma khan Taite khan Hyundai X-Star car a dawng tawh a, Ares-an Mahindra Thar a dawng tawh bawk a, Tunah Peter-a'n big wagon ar an dawng ve leh dawn bawk a. Tun tum icon meuh chuan boruak a nei lianin icon star te pawh duhsakna thil pek an dawng mawlh mawlh mai a nih hi. A bik tekin Peter phei chu a nun a mawiin, Mi hlim theih tak leh rilru thianghlim tak pu mi a nih zia hi kan hre theuh awm e. Tin, amah siamtu leh malsawmna tam tak petu fak leh a tana ram zauh hna thahnem ngai taka thawktu a nihna te, Pathian fakhla hmangngeia intihsiakna hmachhawntu a nihna te leh Pathian rawngbawlna kawngah a theihtawpa thahnem a ngaihna te avangin duhsak pawh hi a phu hle niin ka hria. Hei tuncumah pawh hian amah hmangaihah duhsaktute Peter-a fans firfiaknu ho thenkhat leh GIG Motors changkawpin nuaihriat dawn manhu Big Wagoner brand new an hlan rup mai dawn a, a lawmpui awm hle mai. A motor lei sak mai duh tawk lovin registration engkim buaipui fel a nih hnuah alloy wheel te an la vuahsak leh dawn a, chei sa vekin GIG-a. hlanna hun an hmang dawn a nih hmel. A ropui hle mai. Pathian rawn a bawl zelna tura leh a eizawnna atana tangkai taka a hman atan tiin duhsak takin an hlan dawn a nih hi. Keini Mizo Car Bazaar YouTube channel lam pawhin icon atanga kan lo tan em em Peter atan hian thil ropui tak tihsak ve thei lo mah ila kan theih ve tawk ang angin duhsakna kan han lantir ve dawn a ni a. Tihian kan dawrah a cheimawi hna kan thawhsak hnu hian vawiin March ni sawmthum pakhat tlai hian official-a hlanna hun an nei dawn a. He video i en lai mek hi chuan a lo dawng fel tawh mai thei a ni. Pathian rawn zau zawka a bawl nan leh nitin ei bar a zunna atana thil tangkai tak a nih ngei kan rinpui a. Amah pawh a lawmthiamin tluang taka nei ngei turin duhsakna sang ber kan hlan e. Hei vawiin chu in lêng duhawm deuh mai kan nei a, surprise in Twitter ah icon atanga super star em em mai mi zawng zawng duhrawn te khan hei hmangaihtu leh duhsaktu fir fiak deuh deuh a tawng a ni mai thei a, hei vawiin hian motor thar hlak mai cheng nuaih riat nuaih kuah dawn aniang chu mawle on road price ah phei chuan te rawh chu chu hei Peter hian a dawng hlauh mai a kan lawmpui hle mai engtin nge he motor hi i dawn dan dawn a nih hi ni reng reng ni? Umm nia he motor hi a kawng a thui khawp mai a tih ila. Eh, second hand lei hmasa kan tum a ni. Oh. Mahse, kan ngaih tawh chho zel a, tichuan a kal chho zel a. Oh. Thla, thla li, lia, thla thlum vel liam ta atang khan kan buaipui chho tawh a. Oh. Mahse hei, hei fir fiak, nu ho thenkhat atangin kan pe ang a. Ka nau duh tak mai RS-a fan Stanley chu bera. A ni maw, a ni maw. Oh, tikhanin RS-a zar. Ih, RSI kawn tho.
Aww. Ih. Nâ zâr ah tihian. Min. Aww. Amah an duhsak na kha chian a rawn bounce, bounce leh ka ni. Êêh, ni chu, ni chu.
A ropui khawp mai.
Aww. RSI a zâr. Umm. Te pawh han tîl a, a dik ber ang chu. Aww. Firfiak tih khan, friends group firfiak ho. Aww. Aww, nu hoin duhsak takin. Umm. Pathian rawngbâwl nân leh, ihzawmna atâna ṭangkai taka hman theih atan hei hi. a rawn pe a tin a motor an pek mai pi lam ah hian hei a chain a chi hrang hrang alloy wheel te khan an vuah sak a ni a bumper light te kan vuah sak a armrest te sun control te khan an bel sak leh dawn a heng i chain a zawng zawng hi sponsor tho nge nia eng tiang a aw hei sponsor duhawm deuh mai ka dawng a amah erawh chu a chain a bik ah aw nu leh fa inkar a nia a ni maw hming chu kan sawi lang lo ang a aw hei. Nu leh fa in kar in hmangaihna a rawn lang a nih hi ber a, a lawmawm.
Pathian Pathian hnathawh a lang a ni tiraw? Mi tam tak chuan heng hi an over tawh mah mah em aw a maw, a tul tawh lo em aw tih tam tak te pawh hi mi thinlung ah hian a thawk ve tho niin ka hria a. Mahse mihring zawn atanga kan thlir chuanin thil over thlak tak te pawh a ni tho mai. Mahse chung chu a ni lo, Pathian ih thawktu kha awm tina a ni mai. Tianga duhsakna leh hmangaihna indawng hi maw? Ropui lutuk. Tum icon zet chu. a khipui a hna a ni tih an duhsakna a dawng bawlh bawlh a Mizoramah zaithiam ho in hei motor a dawng ta bawlh bawlh a nih hi zin chhuahna tur hma bak an la neih ah pawh ti hian sumo beh ngai tawh lo turin aw ti hian mahni motor in rawngbawlna tur a ni a ropui khawp mai hei
a main topic chu rawngbawlna tan a ni tawp mai a ni a ropui hle mai fans in a nei tha bawk a.
Aresa pawn thar, aresa thar pawh kan lo chei sak tawh ang aw, tihian a rawn chei vek a tihian vagon ar dawng vel hian hei in ka lawmpui hle mai chu ka thinlung takin ka lawm ka lawmpui cheu a ni. Lawmawm lutuk ringawt.
Tichuan a ni leh i motor dawn chung chang hian eng emaw an sawi belh hlek duh i nei reng reng em? Nia, he motor tha tak mai Pathianin min pek nana kan tia nge a kaltlangna zawng zawng te leh zan mutmu pawn tuah lo ang ka ring ngaihtuahna rilru senga leh tunah hian min tawngtai pui tu hi ka ngah em em a ih heng ang malsawmna Pathian hnena tang ka dawn ve thei nan te pawh aniang a chung ang hrang hranga min lo duhsak a min lo tawngtai sak te a sum leh pai zawng te a min lo duhsak tu te zawng zawng chuan ka lawm a tin GIG motors ina duhsak tak mai a, he motor ka neih theih nana sum tam tak te min pek tel avangin ka lawm bawk a, tin GIG pawn tel maw? Aw chu chu lawm pat e, ropuina deuh chu, chuan hei vawiin ah Mizo car bazar ah kan leng lut bawk a, kan len luh hian a thlawn mai in kan leng lut lo, ka sawi vek lo ang, amaherawhchu a ropui heng zawng zawng hi. a let tam takin Pathianin a malsawm hmm. let ang cheu tih ka hmai sei tlat. Hmm. Kan thei ang tawk a tha in hmm. thil kan an duhsakna kan an hlan tir ve dawn ni hi. Tihian Pathian rawngbawl nan leh aizan nan a thei tawp a. A lo man tan leh tangkai taka lo man tan. Hei duhsak takin fansen an hlan a ropui kan ti hle ni kan ropui hle mai. Bumper light pawh lo eng ta zia zia mai saw. Mawi tawh dawn na sa ni. Tamen an riatin an lo buaipui mawlh mawlh a. Chuan te sawmte an sang control Kan Sun Control Specialist in Final Checking alo neih sak leh a, alo zut leh vek dawn ni hi tiangin an rawn kah ro sak vek bawk a, Peter hi vawiin a dar thuma hian Programme a nei leh bawk si a, dar thuma Programme a nei a, zaina tur a nei a, tin tlai lamah GIG ah he Motor hi Official in a hlan dawn bawk a ni, hlan hmain tiangin a rawn chei tir vek a, eeh khai kan hman hlawh bawk si a, mi pasarih in nge an chei sak a ni hun khatah. Hnung lamah pahnihin an chei sak a, chhung lamah sawn pakhat an awm bawk a, heta mahse control buaipuitu tlama motor ke lam buaipuitu ho an ni ve leh bawk a, hutlamah khawn alloy wheel an lo vuah bawk a, eh vawiin chu kan phu suau suau mai dawn a ni hei, Peter ama a ber pawh phur nasa mai hei lo, en nasa mai a, a lungawi viau tur a beisei teh ang, eh hrilh a, a ni ve leh thung a motor ke.

Aa kha hei boss pawn lo hru fai uluk nasa mai a a petu tan chuan ava lungawi thlak dawn i aw a nei tu lahlawm a dawng tu lahlawm.

Hemi kan bel zawh chuanin Mizo Car Bazar lawm takin lo chhuahsan ve leh thei dawn ta ni hi. Hei kan hruk fai pawh nghak hlei thei tawh lo a, phur tawh nasa a ni hi. Thiam erawh chuan keima'n thawh vek mai ka duh ang. E Petu chu pawh an lawm ngawt ang hlawm an a, video hi lo en ve anih phei chuan an lungawi viau ang. Umm, kan lo zo fel ta, tunah chuan hian hruk fai sak leng a, final. Umm, chuan tupa khan a hru nasa tawh mai si a hei. Umm, a hruk aia fai nalh in hian hruk sak nawn leng a, tichuan Mizo ka bazar a lo chhuah san thei dawn ta. Lo en theuh ang i lo subscribe dawn nia aw, Mizo kar bazar youtube channel.

In lo subscribe ve theuh dawn nia.